Patrick Osero, ase ki moigwete buna agochioka amang'ana abuya buya? Toire chikura na matiang'i, omogusia okonyekire. Tobe ntobua, omogusia okonyekire. Amang'ana ayio okwana naro akogera nkwanere evideo eye rero, esababu matiang'i akoboreria chikura for twenty in twenty twenty seven buna obopresident. Obuya bwaye gochia gose omogusii na Kenya engima. Ntarabaira ase amang'ana ayio, ase ogwancha onye ne rituko ritang'ani gokorwa chivideo chiane, subscribe. After gwa subscribed, nabo go share, after gwa shared, naende nabo okong'akera esimi enamba yane nere aa. Baria batagete go support echannel, enamba yane nere eyio. Tiambaire direct ase evidio eye. Nare goteba ng'a, obuya mboro obo bwa omogusii gotwara matiang'i abe presidential candidate, number one. Ekero enyache yachete amo nabo abongereri, bakabwatana gusii egacha amo, ntonyete amagenderero atari make. Motare chinse chinde tiga mbatebie abagusii, moende Turkana, mogende some parts of North Eastern, mogen mogende nonye mbu Luhya maate, mogende nonye mbu Kamba, chiparo echi tobwate buna bono, korwa keroka, nyangusu, gocha iga bosongo. Nchiyo, intwe twanyarete gochinyora ase eng'encho Nyasaye atenenetie opresident akabokia omogusii. Korwa tokanyora chiminista ase eserikari ya Kibaki, kegatooa chinguru chi'okoreta amagenderero gusii igaa. Egento kia muhimu sana. Epaara yakorwa Keroka gochia Kebirigo goetera Metamaiywa. ekabekwa elami. Epaara y'okorwa keroka ichuni ogende nyangusu oche mpaka Busunga, ekabekwa elami. Obwo nabwo obuya bw'ogotwara omogusii, a presidential candidate, ogotwara abagusii chinguru naende batorete amo. Obwo nabwo obuya bw'obomo. Ekero matiang'i atenenete buna akaba buna esenior cabinet secretary ase matia ase Uhuru Kenyatta, tonyora epaara eyasuneka gochia chinsemo echi chinde bogere na gochia bokuri. Epaara eria yaretire eng'encho sana gochia gosiaa. Matiang'i akareta elami korwa keroka echiete mpaka egwetera rigoma kogenda gochia Nyaikuru. Obwo nobomo bw'omogusii, ase eng'encho ntobwate elida igoro aria. Toise gotwara matiang'i ase obo presidential candidate ere ensi eye, matiang'i nabo akoira chikura gose taira. Tiga nchakere abe taira, abe taira omogusii twachire amo, already kera omonto omanyire ng'a intwe ntwe mcheso. gakore chikura korwa gusii mpaka etere ase matiang'e. Na enchera eyemo amatiang'e aratokonire inse twakere omonto chikura mpaka tonyore amagenderero. Goikera abwo twanyora amagenderero gusii aa. Eki naki togoteba matiang'e abere ase eballot. Mwanche omorigereria? Esababu nakora evidio eye ase eng'encho abagusii bande mparancherana ng'a ntobwate presidential candidate, bande mbaroo chimining, nanyorete omogaka oyomo yesterday iga agontebia ng'a ere Ruto agwakera, nkomoboria, amang'ana onsi pi agase nokorekana bado Ruto ogwakera chikura? Egankuna enkoro sana, lakini nimanyete, kaambaikera bachenchi maina. Lakini nebainte toigwanane buna abagusii ng'a titobwate presidential candidate mosupport. Kera tokogenda iga amo, eng'encho nere oo, obuya mboroo. That is why togosaba abagusii twensi pi toiche amo. Number one, matiang'i ase koira chikura, abagusii togosikwa, ntomanyete omongwana na omochapakazi. The moment chikura chiairwa. Egasi ya goaka mpaka tosie kwaba gusii. Tiamanyete ng'a ase engencho twatananaine abande bare gochia abande gochia ntochaire, alafu intwe ntibwati menure ri'okwoga. Bono okonyora ng'a abanto baria batorora ng'a ntore siasi, in fact omongwana naro ogokwana Nairobi ng'a tore abanto 200,000 tweka. Mbamaeti ng'a we are 2.5 million plus. Lakini kobokia abanto abwo bonsi pi ntogaitie presidential candidate. Igo Doctor Okengo Fred Matiang'i goika abe. Asibarote, anche tancha, ase engencho buna abagusii ntoganeti koboka toche amo twake chikura. Toise goaka chikura matiang'eire, itogosikwa ase engencho ng'a ekero Kenya yaganetie omonto gosave korosia amang'ana, matiang'i abagusii mbarete matiang'i nere bakamoakera chikura. Eyio ere eng'encho enene sana, eyio ebwate meaning enene sana gochia ase abagusii. That is why togo call upon abagusii bonsi pi across the country bwate chikura more especially vijana. Secondly, ching'aki chia chikura soka bwake chikura. Abanto ba echipigipigi ngwaigwa momokuboria abanto mwabaika ase epolice station moende koyia abande, inwe mogoaka kura. Aka chikura. Eyio nere enchera torarosie egesaku kia omogusii. Nao matiang'i twamoreta buna ebijana, tomoe okoboko buna abagusii. Ebijana abwo mwakerutire chikura ense engima, Kenya engima, na inwe moe okoboko buna abagusii. Abagusii inchuo amo abagaka na abanyene aa kera matiang'i chikura. After mwamoakire chikura, aa kera abajumbe baye chikura, abajumbe bonsi kumi na tatu ba Gusii tiabasoa ensemo ya matiang'i. Kei! Bonsi.

so that kagokana ng'a yagenta ekengeri kiaye ase mogusii, yatokana ng'a abanto bare parliament bako make sure echikeri ndiri goeta onye ndiri ribe. Eye nere enchera torasikwe buna omogusii, titokera chingaki echi kobasa abagusii mwensi ase more. Ebiongozi biria bigotama korwa ase matiang'a but aye bairane ase matiang'a, bakoanga goika twenty twenty seven rigereria matiang'a, bae abachumbe bae, manye chigavana chiaye, manye chiseneta chiaye. Ekero egusi yaibwate emining, nchera teiyo torabera esiko ya serikali. Ntete mbae example ekemo iga, gusii igaa buna tokogamba bono iga, bado abanto ndoche bagochia, tobwate amache, tobwate embura, inki totagotwarera chitabu nka chiaito? Ase toikaransete, omonto atagete kobucha amache onde omong'ina akwa eng'ombe, etapu akoigora, eng'ombe yanywa. Ase ki totatwarire amache intwe buna buna abande? Tokorwa ebango, tobwate amache, amache ngusii aya akorwa endamwamu yane, momaete eh, momaete boigo ekio? Inki totagotwara edamu yaito igaa, tore chimashini aria amache aike chinka? Bono ya gusii amache ne eshida. Abang'ina babogweire amache korwa roche mpaka barosire, emiaka sixty bado ndoche togoyia amache korwa, ebitacho, ebitiri ebio bionsi bia gusii ng'a ntwanye goikera ase onyore ekiongozi ogoteba ng'a, ntoganeti bono amache ache kare ekero togochi konya rigiroche. Bono iga abang'ina mbabwatie monto chinka chiabo, orabachiere roche. Abamura chipigipigi bakoendana nere chisukuru bakare, bachandekire sana, omong'ina mpaka akoborwa amache okonywa. Ninche nkwanera ayio mono iga ase echanel eye, lakini rero naye akobatebi ng'a esababu ya okobwatesa matiang'i nero, tomobwatesa.